Biziň öňümizde duran esasy soraga jogap bermek üçin biz häzirki ýaşaýan jemgyýetimiz barada bir-iki Söz aýdyp geçeliň. Häzirki zaman bu informasion zaman. Häzirki zaman informasion jemgyýet. Bu jemgyýetde, informasion jemgyýetde adamzat jemgyýetiniň iň ösen, iň soňky döwürleriniň biri, ýeten sepgitleriniň biri. Bu jemgyýetde maglumat esasy orny eýeleýär. Maglumat Ha, o diýmek, näme diýmek? O diýmek, bu jemgyýetde esasy öndürilýän zat maglumat. Ol maglumat öndürilýär, ol maglumat saklanýar, ol maglumat işlenilýär hem-de ýerlenýär. Maglumat jemgyýetiniň e, esasy e, alamatlarynyň biri kompýuteriň biziň durmuşymyza ornaşmagy. Häzirki döwürde kompýuter bu awtomobil, telewizor, elektron tehnika, elektrik, ýagtylyk ýaly öwrenişilen zada öwrülip barýar. Maglumat ulgamynyň progressiw ösüşi biziň çagalarymyzyň daşyndan aýlanyp geçmedi. Häzirki döwür çagalary telefonsyz ýa-da kompýutersiz göz öňüne getirmek kyn bolar ekeni diýýär. Ata-eneleriň käbirleri oňa begenýär. Sebäbi çaga özi güýmenje tapýar. Ýöne birnäçe maşgalalarda kompýuter barada, telefon barada pikirler başga. Olar kompýuteri, telefony ulanmagyň nähili peýdasy barlygy barada sorag berýärler. Ýa-da nähili zyýany barlygy barada sorag berýärler. Kompýuter programmalaryň üsti bilen çagalar okuw prosesini kämilleşdirýär ne olaryň gazanýan netijeleri hem artyp başlaýar. Kompýuteriň üsti bilen resminamalary, suratlary we başga maglumatlar ygtybarly saklanýar. Maglumatlary çalt tapmaga we elýeterli bolmaga mümkinçilik döreýär. Kompýuteriň üsti bilen çagalar bilimiň egsilmez hazynasyna ýol açýar. Ondan başga-da, kompýuteriň üsti bilen çagalar e, öz ýakynlary bilen, dostlary bilen e, e, aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik gazanýarlar. Kompýuteriň we noutbugyň çagaň saglygyna we psihikasyna erbet täsiri ýerlikli ulanylmadyk ýagdaýynda bolup biler. Olary sanap geçeliň. Mysal üçin, çaga kompýuteriň başynda oturanda, onuň seredýän monitory ýagtylyk seçýär. Şu, eger-de çaga şo. monitora golaý otursa ýa-da monitoryň ulanylýan monitor köne bolsa, onda onuň ýagtylygy, ýylpyldamasy gözi ýadadýar we guradýar. Eger-de ata-eneler çaganyň kompýuteriň başynda dowamly oturmaga rugsat berseler, ol gipodinamiýany, apatiýany, ünsüň gowşamagyny we immunitetiň peselmegini döredip biler. Çaganyň kompýutere garaşly bolmagy bu psihiki ýagdaý. Bu ýagdaý çaganyň köp zatlardan mahrum bolmagyna getirýär. Ol töweregindäki başga hadysalardan, başga işlerden özüni çäklendirýär. Şu sebäpli internete, kompýutere garaşly bolan çagalaram özüni alyp barşlaryny üýtgedýärler. Bu ýagdaý çagalar üçin, çaganyň töwerekdäki adamlar bilen gatnaşygyna gatnaşygy üçin gowy hadysa, gowy ýagdaý däl. Ondan başga-da, internetiň internet ulgamynda bolmaklygy bilen baglanyşykly howaýylyk ýagdaýlar emele gelýär. Çaga hakykatdan daşlaşýar. Çaga howaýy ýagdaýlary, howaýy şertleri, howaýy gatnaşyklary emele getirip, şonda ýaşaýar. Ol maşgala, dost-dogan, ýakyn we Töweregindäki ýakynlardan, töweregindäkilerden öz gatnaşygyny kemeldýär. Netijede çaga özüniň döreden içki dünýäsinde ýaşap başlaýar. Çaga üçin internetiň üsti bilen erbet, edepsiz we zyýanly maglumatlaram elýeter bolýar. Şu ýagdaýlaryň döremezligi üçin ene-atalar elmydama çagaň kompýuter bilen gatnaşygyny gözegçilikde saklamalydyr. Çaganyň ene-atasy öýde bolmadyk wagty gadagan edilen zatlara Ymtylmagynyň ortadan aýrylmagy üçin çagalar bilen kompýuteriň gatnaşygy ata-eneler tarapyndan terbiýelenmeli. Şu düzgünleri çagalara wagyz etmeli, şu düzgünleri çagalara öwretmeli. Çagalar bu düzgünleri adaty düzgün höküminde, hökmany düzgün höküminde kabul etmelidirler. Kompýuterde netijeli işläp, şol bir wagtyň içinde saglygy goramak üçin ata-eneler çagalara birnäçe ýönekeý düzgünleri öwretmelidirler. Diňe soňky çykan monitorlary, Işlemek üçin oňaýly klawiaturany ýa-da oňaýly oturgyç ulanmaly. Kompýuterden elli, altmyş santimetr aralygynda işlemegi çagalara öwretmeli. Ýa-da kompýuteriň öňünde dik oturmagy oňa endik etmeli. Iş tertibini düzende arakesmeleri rugsat berlen möçberden gurnamaly. Çaga beden maşklary we arassa howada gezim etmegi hem öwrenmeli. Çagalaryň kompýuter bilen işlemegi ata-eneler tarapyndan hökman gözegçilikde bolmalydyr. Hepdede bir, iki gün çagalara kompýuterde işlemege rugsat bermeli däl. Eger-de ata-eneler çagalara kompýuteri dogry ulanyp bilmegi öwretseler, onuň peýdasy köp bolup, zyýany bilinmez.